Ni perisile na ku mamukela eka nongonoko wa matimba, nongonoko wo hlawuleka My Hustle lowu seketelaka tinyiko xikan'we no ndlandlamuxa mabindzu lawa ha kulaka. We support talents and promote your business. My hustle. My hustle with MTJ. With MTJ. Mina vito ni MTJ. Loko se hi ta vulavula ntiyiso hi nga ti pfinyingi, i ku tiko ra hina ra Afrika-Dzonga i tiko leri nga fuwa hi tinyiko to hambanahambana. exifundzenikulu xa limpopo ehansi ka collins chavani local municipality etikweni ra ka malamulele erodays xana u swi tiva leswaku ku na wa jaha la nge ti thwa eka ntlangu wa swiphemu wa glen land of blood madyambu lawa ya twa ku antswa hi ta gondzo rakwe na leswi a nga vumisa swona ntlawa wa vukati i katamani Okay vito ni avoid wa ka tlhamu hi ku tshama ni tshama kwala a Rhodes ka xigalo ni sungule swa ku actor a xikolweni a primary laha hi nga sungula swo actor a ku ri two thousand and six I'm sure loko yi ku two thousand and six a ni ri ka grade one grade four kwalaya so loko hi endla swa tidrama a ni ri munhu un'wana wo swi tsakela tsakela swinene ka ku ri na thicara van'wana a va ni hlohlotela a va ku i mr chauke ms van'wana va tiveka ku i botistay so hi endle tidrama kusuka kwalaho ka lembe rero ra 2006 ku ya henhla until wu ma twenty ten ka hi endla endla swa tidrama and la a ni ekita kona a va ni nyika role yin'wana yi tsakisa swinene a va ku hi mina tatana xigombe yin'wana a hi pfa hi cincanyana va ku hi mina machanyele se ku fika kwalaya ivi ni huma a primary ni ya high school a high school nakona ni fika ni endla tidrama mara a high school a drama kona a yi ekitiwa hi xilungu hi laha swi nga fika swi tikatika kona nyana se yi nga ha yi mahlweni drama ku fika kona high school loko se ni humini hi laha se hi nga ni nga va na mihleketo ku no man swi kahle ku hi ti sungulela group ya hina tanihi vantshwa va kwala tikweni hi ti endlela drama se la drama hina yi nga sungula kona yi sungule laha a kwala road days kwala ni nga bebuleliwa kona mihleketo yo hi sungula drama yi ti na mina Kambe a ho va ku borhekini a ku fambi gezi a ku ri ti 4 ta February hi 2021. Hi tshame kwala mutini walowo ni nga ka wona hi ri ndzeni ka yindlu loko ni byela vafowethu ku vafo um eh, swi kahle hi ku tisungulela drama hi le ku borhekeni ivi un'wana wa munghana wa mina nga Cedric a ku hi ya xuta yini ndzalama na yena a hlamula ku hi ya xuta foni ya wena a ku mi ta ni hakela se hi va na nkingha laya ku ku ya swi ta drama topic ku ta ku ri yini hi ya vulavula yini ni vutisa evumfowethu cedric a ku drama ya vulavula hi wena ku ta ku ri wena u fambele hi sati ni ku e a ku e se ni ku a ku na problem a hi hume loko hi ku ya huma hi la nga ta nga fika ku humelela rito mavasa na yena un'wana wa chomi ya mina se a hi vutisa ku mi ya ku hi ku ya ku xuteni ka drama u nga ha vutisa a hi fambi eh leswiwani swo act-a ni sungule ku swi navela hi vo twenty fifteen kwahalaya le kha ni swi vona kha swi endliwa kerekeni ni swi vona ku eish ya ku endliwa swilo swin'wana swa mhaka yin'wana yo tsakisa ngopfu se la hi laha ni nga kokeka rinoko ni swi vona ku ri okay swilo leswiwani swi endliwaku laniwani swi tsakisa ngo lero na mina loko no tikuma kha ni swi endla ni nga va kha ni teka ndlela yin'wana ya kahle ngopfu. hi la ni va ka ni swi vona ku okay laniwani ku dyondziwa swa so ende vanhu va dyondzisa yini swo actor ni swi kumi na ha ri primary hi 2005 a ni zangi ni swi hlama ni swi yisa mahlweni ni actini kwalayani a ku ri na drama leyi a yi ri a ri kona xikolweni drama leyi ekitiwini ivi swi gina swi hela kwalaya kusuka kona swa tidyondzo swi ve swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo drama ni nga ha ri ku yi landzeleliseni ku ta va na siku rin'wanyani laha hi nga yo tshama ku ri mina na avoid na cedric ku ri hava gezi ivi hi kota ku vulavula hi twanana ku swi nga va njhani loko hi sungula drama ni twe swi ni tsakisa ku hi sungula hi timhaka ta ku a ku ri swilo leswi a ni swi endla na ha ri primary se ni ku ni lava ku vona ku sweswiwani ni nga kulukumbanyana swi nga ha koteka futhi na ni vini ni acta hi xiphemu lexi mina ni ri ka xona ka drama leyi a hi endle ya vukati ka tamani a ni ri ndisa ni ya avoid laha avoid a ri ku hluphekeni swinene mina a ni tshama kha ni n'wi bambetela ni n'wi advise ku swi ta lungha a nga vileli hi mhaka ya n'wansati loyi yena a hlangane na probleme na yena hi mhaka ya riqingho ku ta fika na namuntlha na ha ri xiphemu xa vukati ka ta mandrama leyi nge le rodesi hi vi ya swi ta drama hi foni loko swi ta hi foni a swi ri kahle a swi tsakisa mara problem ya kona a yi luza quality loko ya ku editiweni se hi vi hi dileta drama leyi se hi tshama hansi eh hi ri four kwaye a hi endleni so why hi nga lavelavi va tikhamere kuma ku ha ni kuma munhu wa khamere ende hi four ende ku ta laveka na vavasati se ni contactana na mufana un'wana ve mdalama mdalama hi ya nga ni pfuna hi timhaka ta ku ni kuma nhwanyana a n'wi rhumela yena a ri xikolweni mdalama ivi a ta nhwanyana hi fika hi xuta hi xutini diramu wo sungula um a hi swi toho n'wana wa malume wa mina ve ri i tlhelo wa kahanyana so drama yi vi yi feyila ivi loko se a vuya mndalama xikolweni se a kumeka hi ti-weekend ni n'wi byela ku swi kahle ku u ta na wena hi ta ta endla drama mfo hi nga pfalelani handle u tini hi fika hi khomisana ku hi nga khomisana kona hi tlhe hi xuta yin'wana drama na mfana wun'wana wa ka siyandhani yi nga humi ya vukatikatamama se mara a yi nga vitaniwi vukati katamani a hi na problem ya ya ya heading ku yi ta yi vitana yini hina hi ku hi vana lavatsongo a hi vitani ku vukati i, i problem or nkingha ivi mhani va ku no sweswo a swi a swi vulavuli hi ririmi ra xitsonga why mi nga yi thyi ku vukati i katamani se laha hi nga vheli hi sungula kona kwalaya se ivi hi va kha hi tala kwalaya gurupini hi endla endla swo tala kwala a gurupini hi ze hi fikelela laha hi nga nghena hi xuta yin'wana drama yaleyo vukatika ta mani na mfana wa ka xitlhelani hi yo yi nga huma yi nga kona ka youtube channel um eka drama vukatika ta mani ni va kha ni pfunana na vatsari ku va kha hi humelerisa drama na ku va kha hi kombisana leswaku drama hi nga yi endla njhani leswaku yi va kha yi dyondzisa na ku hlohlotelo vanhu hi langusini lomu hina hi humaka kona na ku va kha hi dyondzisa vanhu lava kumaka va va ri kule na hina na lava va vonaka ku ri hi va kha hi va dyondzisa ku yini swilo leswi hi swi endlaka laha drameni ya hina vukati ka ta moya drama leyi na yi tiva vafana lava hi mina ni nga va nyika advice yikulu loko va sungula i drama leyi hi tshame laha ka two room va ka va ku hi la ku sungula drama ni ku a i pela mani sungulani swi tlula ku famba mi yiva loko mi endla leswo tani mi endla swilo swa kahle ni swo saseka ngopfu na mina swa ni tsakisa loko munhu a ri eka gondzo ra vunyanyuri ku na mitlhontlho yo tala swinene na ntshikelelo wa kumeka wu ri kona van'wani va ta vulavula swa kahle kambe van'wani va ta vulavula swo hambana swi nga khathaleki leswaku eka wena n'winyi swi fikisa ku yini a hi ri yendleve lava va hi rhandzaka hi va nyika sapoto leya yo hi acta hi ya mahlweni hi nga yimi va vona swilo leswi hi swi endlaka leswi swi nga le ku va tsakiseni na lava vona va hi zondzaka hi nga endla tindlela hinkwato leswa swo va za va hi rhandza hi va huma ka moya lowo lava a hi va rhandzi se va za va ku va hi tsakisa vanhu lava hi leriya ro va tinyiketela ku la ta swi vona ku swilo leswi va ni nga ku se swi gina swi tsakisa na vona va tikuma va va kha va tsakisiwa swilo leswi hi va ku kha hi swi endla siku na siku mintlhontlho leyi hlanganaka na yona eka drama hi ku angarhela i ku hi tele kahle kahle ende ku na vanhu lava kumaka va kha va tshama kule lero hi va kha va hlupha hi timhaka ta yini hi tlhelo ra timali mi kuma ku loko kha hi va lava loko va fa ku xutiwa a va fiki hi ku hatlisa va kha va kuma ku un'wana u tana switori un'wana u tana leswi a ku heyi mali wo hava then mi kuma ku ka hina na hina va langutiseli mali ka hina ende mi kuma in that time hi va hi nga ri hava mali yaleyo na hina hi va kha hi endla yini hi va kha hi zama ku tiphusha hi va kha hi endla swilo leswa tidrama kha hi swi ta ku va kona lava nga ta kha va hi pfuna kusuka la hina hi nga kona ku ya kun'wana hi ku a ni munhu vhela a nge vheta suka vheta yimo u fanele a sungula a tirha hi matimba ku sungula va ta kota ku fikela la yena a lavaka kona okay mintlhontlho leyi a ni hlangana na yona ka drama hi leyi um ku tirha na vanhu swa hlupha swinene and especially loko mi kuma ku vanhu va kona a mu humi tiko rin'we mu huma ematikweni ma ku hambanahambana ku va kha u tirha hi vanhu u fanele u swi tiva ku mihlekete leyi nga tala laya u fanele u kota ku yi maneja yi va chumuwa se nkingha leyi a hi va na yona i ku loko hi byela vanhu ku tana dirameni a va nga fiki hi karhi a va nga fiki hi karhi loko va byela ku endla leswi n'wana a ku ha mina he siku yini siku yini siku yini hi ku mhintsanana un'wani na yena wa chomi ya mina a loyi ni ta n'wi boxa vito um a nga ha twi mara u gine a twisisa i rito lono a hi hlanganeni hi ta hi ta actor ha hi ta fika swi tshama swi va kahle nkarhi loyi se hi la ku sungulaka na va production hi nga fika rito u ta ku mumi ni ya ku dyeni u ya ku dyeni kahle leswi swi fika swi endla ku swi vangela ku lavan'wana kinga ku vona va ya dya kwihi ende hi titirhweni hi kwihi so yin'wana hi leyi i ku va loko hi ri ku ekuteni munhu loko a direct-iwa a nga pfumeli ku ku twisisa leswi hina hi n'wi byelaka mhaka ya acting u fanele u landzela ti-director ta wena ku a wo tekele ku vulavula ku fana loko u dakwini kumbe u nwini se swa hambana se a swi gina swi hi tikela van'wani va hi byela ku va la ku hola swi swi hi vangela ti-problem ende ka crew ya hina a ku na munhu la holaka and a ku na a ku na mali leyi nghenaka hi nga ta ku hi kuma mali every months se yo i mintlhontlho leyi hi hlangana na yona munhu a hi byele ku lava ku hola yena hi mhaka u tlanga rholo ya so na so na so na so mhaka leyiwani yi tikomba nga ri mhaka yo olova mara hinkwenu ha ti nyiketela hi ndlela leyi ya ku na mina ni fanele ni ti humesa vumina leriya ro ni nga ti nyumi hambi swi tika ni tika na swona na loko swi olova ni ta va ni ri kwalaya ni kha ni olova na swona ku ta ku fika na namuntlha swi nga ri ku oloveni loko ha ha sungula na tikhamera ku ri hava a ku tirhisiwa foni hi xin'wanyana xa xa ntlhontlho lowu a hi hlangana na wona ku hi fane hi hi ti nyiketela leswa so hi kuma swilo leswi hina swi nga ta hi vuyisela endzhaku leswi swi nga ta pfuna na hina hi ndlela leyo ya ku tikhamera a hi ta kha hi tirhisa ta hina swo tala swo edit-a hinkwaswo. ku va swilo leswi swi nga ta va swi kha kha swi huma ka vukati ka tamani leswi vo n'wi yo ti endlela vona vinyi um dirama leyiwani mina na yi feva um ni nga vula leswaku ri vayisa lavo a va yi mahlweni na migingiriko leyiwani va nga tshiki hi ku swilo leswi va swi endlaka swi sasekile hambi va ka van'wani va hlamba dan'wini a ku nga ri nchumu a ku ri ku antswisa drum eh yi saseke ngopfu na leyin'wana ya vumbirhi ni na yona kwala fonini loko ni tshamile na na na chayisa ku komba ku ri eh, vana va le kaya va le ku ti antswiseni
A i pela vafana lavawani va swi sungulile loko va swi sungula ni ku tlhamu loko ni ku langutile ni vona ku ri nyiko ya wena leyi u nga tlheleli ndzhaku phela swilo swa kahle a swi olovi la swi taku hi kona swa tika u nga chavi ku tikeriwa hi mhaka ya macheleni un'wanuna tlhamu tiyisela laha swi nga ta fika kona u ta tlhela u hlambanyisa ku ni suka kule naswona leswi ku hava munhu loyi a humelelaka evuton'wini swi nga tikangi a i pela mani a kondzelela tlhamu va za va humesa yin'wanyana yo sungula ya vukati i kata mani loko ni yi langusa na mina la ka ka youtube ni kuma ku ha ya ni tsakisa na mina and na sweswi ya ha ni tsakisa ku va ku foni ya mina yi hava leswi swa masikwana lawa a ni ta hamba ni yi nyanga hambileswi yi nga ha masikunyana swi ta swi ta swi ta swi ta na mina ni kumeke ni hoxanyana xandla ni ekita na vona ni ri mhana va va vanhwanyana lavambirhi loko ka nga la ku tekiwa buti wa kona ka ku tekiwa ni ku hayi kasi wo lava ku lovola hi xuma xa wehe xa yena na u nga i u ngo a tekiwaka um loko vanhu kha va ni nyadza ka timhaka ta thing eh kumbe swilo leswi ni nge le ku swi endleni kumbe gondzo leri mi ni nga ri teka eh a ni a ni hlamuli ende a ni swi landzeleli hikuva vito ra mina i avoid wa ka tlhava lerin'wani hi mi tiyani se avoid na tiyani swa vulavula na swi papalata ivi ni tiyisa mbilu kumbe ni tiya se mi ni nga vula leswaku ri a va yi mahlweni yi kula drama ku fana na van'wanyana va endlaka tidrama mara leya va ka hina a yi saseke ngopfu se ni ngo kombela ku ri va yi antswisa yi saseka ku hindza laha drama ya vukati katamani i drama leyi nga sungula khale va ri karhi va hlangana na mintlhontlho kambe va nga heli mbilu ku na swo tala va nga swi fikelela swa kahle a hi tweni ku va drama ya ka ya ya vukati ka tamani ku va yi tikuma yi ri ka mala ya fm swi sungule laha um nkarhi wun'wani hi vi hi va na mihleketo ya ku tanihi group ya hina hi vitana munhu loyi a nga ta fika a hi hlohlotela or ku hi dyondzisa swin'wana swa swikili swa maektelo kumbe loko ku ri ektweni hi fa hi endla yini hi fa hi tshika yini hi fa hi endla yini so hi vitane kulukumba un'wana ve ri i papa natso a tirhaka mhala f m so kulukumba loyi u ve a ta a kuma team ya hina yi helerile ya kuma helelini a fika hi dyondzisa sweswi a nga hi dyondzisa swona ku leswi na leswi na leswi a tlhela a tsakisiwa hi maektelo ma hina se a ku rin'wana ra masiku Kwala ku fambeni ka October hi vulavula hi swilo leswi swa lembe leri nga hundza a ku hi ta vitana van'wani va vatlangi va ta va ta actor drama ka ka leyi nge le ka Male F_M mara hi ta vitana hi vatsongotsongo so tshamile loko ti ku November ku ve ku vitaniwa four wa vanhu a ku laveka four wa vanhu kahlekahle. va ni fonelini a ni ku tirheni se ni vi swi kumeka ku vanhu lava ni nga na vona hi vo vanhu lava ni ni ni act-aku na vona ni fambe na ndzalama na mundalama na rito hi vi hi ya ka drama hi fika hi hi tlanga kwele ka rito swi tsakisa ivi se hi vuya kaya loko hi vuya kaya a swi hetangi n'hweti loko se hi nge ka december vhele un'wani a ni byelini un'wani wa chomi ya mina ku no laha ngaku Na yena wo hleketelela a ku laha ku nga ku ka ha ri hava drama ka Mala F_M swi nga endla hi vitaniwa ni ku he a ku e se hi vi hi nghena ka December ni ku nghena ka December kwala vo ti twenty five ni vi ni kuma meseji yo kusuka ka sesi Tracy Nobela va ku ni kombela ti-contact ta wena se ni chuha ku e. mara vo yini ka tinomboro ta mina se ni va niketa va ku hayi station manager u ta ku foyinela a vhele a nga leta nkulukumba leyo ivi a ni foyinela hi 25 a ku u le kwini ku a ni le kaya a ku ni la ku hi vulavula mara ni ha mithinini a ma hlamba ndlopfu ivi a vuya ka mina se a ni foyine kamba a ku u le kwini ku a ni le mucatwini ivi a ta hi movha ya ka mali f m se hi fika hi vulavula a ku ni kombela drama ya n'wina ku yi ta yi ta tlanga ka mali fm ni twi yi ni tsakisa um ni vi ni yi vona ka youtube channel na ku byelabyeliwa hi vanhu ku na drama so so so so so se ni tsakela ku ni mi nyika contract mi ta mi ta tlanga um ku cinca loko ni nga ku vona ku kulukumba ngopfu i ku tanihi vukati ka tamani hi endlile drama laha hi nga tikuma yi va kha yi nghena eka xitichi xo xa xa community xi xi nga kwala ka Malamulele xa Mali F_M laha hi nga swi vona ku ri okay swilo leswi hi swi endlaka swi na ntikelo eka vanhu van'wana se hi va kha hi swi vona ku okay ku le ku na ku cinca loko hi nga le ku endleni ende vaaki va hina vo tala va kona va nga ka va ka ka switori swa ti-T_V lava nga va voniwa ende van'wana mi kuma ku a . va ha ta voniwa hi ku ya ka minkarhi mhaka ya ka thelevhixini or mavonakule ya giyani land of blood ni vi kona hi mhaka nhwanyana un'wana ve ri i muhluri mathewula u kumeka giyani mara u humaka xigalo a kaya se ku vhele hi va kha hi tivana a ku ni ku nyika link leyiwani u joyina ya giyani eh u ta kota ku nghena hala ka land of blood ni ku eh i va ni niketa loko a ni niketa mi vi ni joyina loko ni joyina a va letangi a va ku hi senda ti-picture ta ku kombisa ku loyi i mani u huma kwihi swi kuyini swi kuyini se vi hi sendetela laha ni kuma ku heyi hi mi munhu wa ka malamulele hi ri one se va bukaku ke loko va buka ro sungula ni kota ku ya hi mhaka macheleni mali yi vi yi ni onhela so mara ni vi ni fositela ku ya fika hi ku gialand of blood yi xuteriwa joni a yi xuteriwi kaya na mina ni tiva ku yi xuteriwa giyani kasi yi xuteriwa joni se ni vi ni famba ni ya joni loko ni ya joni a ni nga bukiwangi seni mara ku na van'wani ve ri i botirasi tixituwukani a va ni byeri a ni nga swi tuni va tshama kwihi mara se swi na swi ta va tshama ka ngezi mani na vo ni tirha na vo va ku gallant of blood yi nge ku buki u ri ka malamulele khandziya u ta joni laha ni nga famba ni ya joni um loko ni ya joni yi fiki yi buka loko ni buku ya mi kuma ku karhi wolowo na foni ya mina yi helindzile a ni tirhisa xikorokoro a xo solitopiwa la henhla laha a swi ri ku vaveni se ni ze ni rhurha laha ni tshamaka koho joni a ni tshama ka van'wana va sivara a ni rhurha na tshama ka van'wana va chomi ya mina va ri i foster hi ku gezi a ri kumeka every time a ni kota ku tlhomela foni chajarini se va tlhe va buka va nga ni kumi nakona hi humi na foster hi yo supermarket ivi ni ze ni foyinela wun'wani wa wa ka xigala ve ri matunu a ku heyi thamu u le kwini mina ni kona ku nghena ka whatsapp hi rini kha va ku fona hi ri kha va ku lava se ni vhe ni nghena ni kumeka ku hayi u ni yimiselini voko a ni loko munhu va vutisa group-ini ku kona u fanele u yimisa voko se va ku ha xuta mundzuku he mundzuku e va ku hayi se ni famba ni ya a joburg a hi twanane na botirus tixituvukani ku hi five o'clock ta hlangana a gold reef city ku na garage yin'wani ve ri engine se vhela ku ri mi number one yo fika layani yo ni fika ni va yimela va ta va ta ni teka hi famba hi ya ka gianland of blood ka gianland of blood a ku ri ro sungula ku va ni fika laya so loko hi ri laya botirasta a va xuta swa vona hina a hi xuta swa hina se botirasti a va xuta hala bottle store hina a hi xuta hala amanoko se a swi hambana se ni vi ni khandziya taxi na van'wana hi ya ku xuteni se loko hi fika leyi swi fike swi swi va so hina hi wela ka ti-extras ka vanhu lava vo hindza hindza so hi vi hi xuta mi kuma ku no xuta ka ka tisini tinharhu mara bed leg ra ko a ni ti vonanga mara lava nga ni vona va ni vonini a ni land of blood a yi endli so leswiya swa ku munhu a huma straight mi to vo hi ndleve ku lwiwa tlhamu kumbe mi vo hi malevhu mara sini leyi ni yi tsundzukaka i ya ti-16 ta meyi ya ti-16 ta meyi leyi ni nga huma ka yona leyi ni nga yi vo hi nexe leswi ni vula ni nga tipfinyingi hi ndlela leyo swi promota rhodes ku a rhodes ku na vanhu lava va nga tisungulela swi swa vona swa drama mara hi n'wi vona a ri ka xiyenge xin'wanyani kusuka kwihi swi vula ku rhodesi se yi, yi le mepeni hi ndlela leyo un'wana na un'wana loko vo vona mbangu va vona ku ku na avoid un'wana na un'wana u tala ku tiva ku avoid lowu we le kwihi hina na hina swi nga promota mbangu timhaka ta ku hi nga tshama kha hi wu vona hi ku hi lava ku vona avoid we le rhodesi giyani na yona yi ya kwala kaya loko hi kha hi swi vona ku na yona yi le ku yeni mahlweni ku na un'wanyana wa xiphemu xa vukatikatamani loyi na yena a a va ku xiphemu eka drama ya vukati ya Giyani Land of Blood. Ya ka Mbango yi vi problem a yi ri kahle ku sunguleni mara yi vi problem a hi va ka Mbango va nga na problem i vanhu lava hi nga famba na vona siku ro sungula loko kuma ku na ti-audition ta ka Mbango ni fambe na Mdalama na gift hi ya ka hi ya venda ka audition loko hi ya venda swi vi kahle fika hi auditiona swi va kahle hi tlhe hi vuya ka na vafowethu swi ri kahle hi fambe hi sota mara wa mune na madamu va ve va buka va ku tlhamu wa xuta loko na xuta va ku e va ku xuta mundzuku hi friday ni ku okay ni tata a ni nga ri mali a ni nga ri na nchumu na foni ya mina a yi nga ri ku khomeni swona ndzilo badi ra kona hala kaya network a yi nga ri khomeni ni vi ni fositela ni fone mdala ma ni nga n'wi ku mi foyinini ku n'wi byela ku mundzuku mina xuta se ni vi ni fonela un'wana wa cousin wa mina a ni tshembisi mali ni ku ni kombe mali a ku tanani ka xigalo nampundzu mi ta mi ta teka vhele ni fambini yi landza mali ni swi vona ku loko no famba ni ri nexe. ku ta va na nkingha ku appd i kule laha mbango hi xutela kona so ni vitana gift ni ku mfo a hi fambi gift a nga fangi mona hi vi hi famba swin'we hi ya avenda mara hi khandziya ngi thekisi teki hi haya ri movha wun'wana wa mfuwethu wa cousin wa mina kwalaha ka xigalo ka hina hi n'wi chela petirolo hi famba sa hi fika le ka a phipiti vhele hi nga ku tivi fika swi vi kahle se ni va contacta ku ha ah, se ni fikile va ku ha ah, mr tlami yimani gedeni ivi ni yima gedeni va ta se va ni kha va nghenete na timovha ta production ivi hi rhelele hi hala hansi so loko hi ri le hansi hi fikini hi tshama nkarhi wo leha ni va vutisa ku mi ni ta xuta nkarhi mumba ku tisini ta wena ta fika sweswi ivi hi ya lanjini hi two se la ku nga fika ku va na problem kwalaho se loko va na problem laha ka tisini letiya um ku ti lowa cousin wa mina a ku mi se na famba ni ku ma famba ku e ni ku se hina hi ya tlhela yina ku exi mhani swi tivi kaya ni ku lavekeni ni ku xo xo xo xo mara hi nga swi tangi a ku um mina famba a swi nge endli macevela ku ni tshama laha ni bohe karhi byela gift n'wana mhani we mfo se laha ti lava ku vuya a ku swi kahle mama vutisa ku mi ya xuta nkarhi muni yini a n'wi vutisa kona misi van'wana ve rams ni n'wi vutisa ku bot ni ya xuta nkarhi mako he tlhama tisini ta n'wina ta ha ri kule ngo n'wana mhani and the production loko yo ze yi mi buka yi mi bukini swi herile ende loko mo ze mi luza this opportunity na siku na rin'we yi nge mi buki mvangu Hansi nhloko yi hisa ni tlhele ni byela misa luya ni ku ha mfu a swi endli leswi ho swi lavaka ve ni na xuta na madyambu ivi a ku mumi ni vhaya a ni n'wi byela ni ku ha vhayana ma se ni tlhelela ka misa lowa ka mbangu a nga ni buka se ni n'wi vutisa ku ha u ta xuta sweswi ku nga ri khale se loko a ku ni ta xuta ku nga ri khale hi tshama yi ku 3 a hoxa ka supporting cast tin'wana hi xutaxuta kwalaho ka ti-extras um xutaxutinyana mara xutaxuta ngopfu mara mina a ni ri na rholo ya mina leyi a ni yela yona straight ni n'wi byela ku se mina famba ku no a humesa buku so a ku hi leyi rholo ya wena fo xutaku yona loko ni langutisa shooting time ni kuma ku yi ni byela swin'wana swo ma eight o'clock. ni ku se transport a ku mina lexi nga ta kota xona i ku ni ku teka laha ni ya ku chicha a thando hi eight o'clock wena u ta vona ku ya mahlweni ku ya ka malamulelo ku ta swi endlisa ku yini ax nhloko ya mi hisa a ni swi vona ku a swa ha endla a swa ha pfumeli se ni n'wi byeni ku no mi ni kombe ku ya kaya va a ri yini ni fositela ni ku mi ni ya kaya byena gift ni kun'wana mhani a swi nge he pfumeli ku hi tshama laha hi ku hava mali yo ya kaya hi ya vuya hi yini a ku se he tlhamu sweswi hi ya famba yini kusuka PPD hi ya a thando hala thavani mall ni ku nga wa ri ta vo plan se loko se ka hi huma laya va ni sendele meseji va ku va ni byela ku ni endla mistake yin'wana yikulukumba ngo ku tikuma se kha ni famba ku hi nge ni buku na siku na rin'we vangu loko a ni nga ri na choice just because munhu loyi a hi ti na yena u fika a hi jikela na mali a ni nga ha ri hava xikhwameni hi fiki loko hi huma laha ppd a yiki taxi ya thava ya thavan mall fika thavan mall na gift oh, i'm sure ku ri 5 o'clock a ni mbali maphaxani eh loko fika laha ni ku ka ku khandziya taxi n'wana mhani hi fonela munhu la nga ka malamulele a hi hakelela kumbe hi famba hi minenge hi swi swo antswa ku a a ni tivi ni ku n'wana mhani ku avoida swo tala a hi fambi hi minenge a ku ehe hi tlhama mpengi ni ku a ni pengi eh, ku risk-a swi kahle hi sukile na gift hi famba hi minenge hi ze hi ta hi ta humelela ka malamulele loko ka hi famba la patwini hi vi hi hlangana vakulukumba van'wana va hi tswela vusiwana va hi lifita hi la se mihloti yi nga sungula ku huma kona ni swi vona ku swa vava ni swi vona ku a ku na choice na boheka ku famba se van'wana va hi twalele fiti hi vuya hi tiraka va fika va hi chicha a ka nechitunu emabazini and a ha ri kule ngopfu na four yo fika a a ka malamulele ni fositela na gift ni ku a hi fambi n'wana mani a hi jiki yi ku eight ha ri nhoveni a se fika four loko fika 4 am sure ku 10 loko mfo um eh, ni na 6 round la xikhulubekini nghena laha u xava mabatsi a ku mabatsi ku hanu ku xava mazimba i nghena ndleleni i famba loko hi famba hi famba hi famba hi famba hi kuma tilifiti ti fika ti hi chicha anandoni ku ve ku na nandoniville hi fika hi chika lahaya se ni swi vona ku se i vusiku ende ni na n'wana wa vanhu ende se ka chavisa mara hi vi hi kondzelela hi famba hi ri vambirhi ze hi ta hi ta fika ka makumeke hi fika ka makumeke se a yi tsutsumela ka swin'wana swi vo one fika laha phuma garachi fika hi wisanyana vo ma 30 minutes ni n'wi byela ni ku mfo swi nge endli ku hi tlela nhoveni a hi kaya loko hi ya kaya se hi hindza ka mawambe loko se hi la ku ngheka ka mawambe hi suka ka makumeke mi va fika laha global ku na misi wa n'wana wa pholo wa ta so ko a fika brick before ku fika misi wa pholo ni misi misi wa n'wana wa hala ka hina ni to ka ni nga n'wi vuli vito ni ku ni kombeli fit a ku a ni yi kona khavi ya ku hala kaya so loko loyi apholo a fika wa fo kahlekahle vun'wina mi ya kwihi ku sukusela a vhenda ni ri ku mi landzeleleni hi le ndzhaku ni ku e a ku e mi suka a a yi ni vhenda hi hlamusela xitori e miselo a chuha Akwafo a hi fambeni ka mwana mule tiko ri bihile n'wana wa wena a nga hi felanga mona u hi niki mali u hi niki 50 rand ku fika a fika hi chicha fo hi la ka soso se yi tsutsumela ko ma 3 a byela gift ni ku a ku ha ri na transport hi nga ta yi kuma a hi fambi kaya minenge zita ta humeleriwo days ku huma eka thelevhixini kumbe eka mavonakule swi languseka ku ri vugemamusi bya norho wa mutlangi un'wana na un'wana loyi a nga le ka gondzo ra vunyanyuri hi tlhelo ra switori um ya ni ti vona ni ri ka switori swo chavisa leswikulukumba kumbe ka ti-product letikulukumba laha mi kumaka ku ya laha ni nga ta kha ni voniwa munhu un'wana na un'wana mi kuma ku n'wana a tlha a nga tshembi na ku u vona mina vhele kwalaho mara hi ku navela ka munhu hi ta kwini hayi mina ni na nhlohlotelo wukulukumba ngopfu ka vantshwa lava va ekitaku lava va swi tsakelaka lawani va nga tshinela ka ka tlhama hi ku ni vona swi ri na mongo phakati ku swi komba ku evuton'wini bya munhu ku na leswi swi hanyiwaka swo fana na leswi ku na leswo ka swi nga ri kahle swo fana na leswi allright lexi ni nga ta ni nga xi vulaka i ku eka munhu un'wana na un'wana la navelaka kumbe ku ri tlhelo ra acting kumbe swin'wana leswi yena a swi vonaka swi ta n'wi yisa kun'wana a vi na khinkhi eka ka nchumu un'wana na un'wana lowu endlaku hikuva ni vhele ku hava ku swilo swi ta ku tela yo tshama lero loko u ri munhu u fanele u swi landza la swi nga kona ende vanhu va nga chavi ku ku invest ka swa vona hi ku swi endla kuma ku invest hi leyi tsanana u nga na yona in the mean time u kuma ku u ya vuyeriwa hi la kulukumba lero loko u ri munhu u fanele u ti tshemba ka xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka va ka hina ku na vanhu vo tala lava nga tsandzeka ku fikelela milorho ya vona ya ku nghena eka mavonakule kumbe eka thelevhixini hikuva va nga tivi tindzimi ta la afrika dzonga a hi tweni ntlawa lowu hi burisanaka na wona madyambu lama swa ku wu ri yini hi koka wo tiva tindzimi loko munhu a ri ka gondzo ra vunyanyuri loko munhu a ri ka industry leyiwa swi na nkoka ngopfu ku tikuma kha u tiva tilanguage especially ka ka leswi acting swa vava hi ku u ta twa nga ku vo khola kha va nga kholi mara mina ni gine ni swi twisisa hi timhaka to mi ni munhu un'wana ni kulele amavhilejini a ni kulelangi joni na Xizulu a ni xi tivi no xi twa na Xivenda no xi twa mara ku xi tlherisa ni nge xi tlherisi mara ya xilungu a ni yimanga kahle na Xitsonga na xi tiva so laya swi na nkoka ku va u kha u tiva ti-language hinkwato hi ku a wu swi tivi loko va ku vitana ku ku na ku na ku na ku na ti-audition u ya vulavula ririmi rihi for example loko hi ya Venda va hi byele ku laha. hi le Venda hi vulavula hi Xivenda hi ya audition-iwa hi Xivenda sungula ku khoma tinhloko hinkwenu ku e hina Xivenda hi xi tivi mara hi vi hi fositela hi swi vona kwala hi nga kota kona mara swi vi swi hi pfuna se hi ndlela yin'wana ri nga ta ku kombisa ku vanhu lava nge le ka industry leyiwani a va dyondze ti-language hinkwato ku ya mahlweni swi ta va tikela hambi joni a wu ngo ta tshama kha u yimeli production leyi nga ta ku buka ya ririmi ra Xitsonga kumbe ririmi ra ka n'wina. u fanele u tiva ti-language hinkwato loko u ri mi-act-i hi ku va nga ha no ni vitana namuntlha va ku tlhamu um ma vitaniwa ka filimi ya mazulu hi n'wina stering a na ha swi tivi ku se mhe ni fanele ku yini just because ni munhu loyi a a vulavulaka ririmi ra xitsonga ende nkarhi wun'wani va ku va lava xizulu so swi kahle ku vanhu hinkwavo lava nga le ka industry leyiwani va tiva ti-language hinkwato ku swa tika loko hi ri ndhawini ende hi twa nga ku hina machangani ho pfaleriwa handle kasi hayi a hi swona hi hina vinyi hi ti pfalerisaku handle loko munhu a ri ka industry ya ku acta kumbe ya ku landzelela swilo swa ku acta u vane u fane a va a kha a tiva ti-language hi ku hambanahambana ka tona leti nga kona laha misaveni. hi ku ku va ku ri na challenge yo karhi leyi vanhu va hlanganaka na yona u kuma ku ve le ka ti-ages to hambanahambana laha mi kumaka ku a va tirhisi language leyi yena a yi tirhisaka lero swi ta va kha swi n'wi tikela ku ri a kota ku communicate na vanhu van'wana lero loko a ri munhu u fanele a nga ti tsan'wi u fanele a kota ku titshemba ku loko a ri laha a nga na vanhu a kota ku landzela ririmi leri vanhu va kha va kha va ri tirhisa u kota ku na yena a ta kota ku a nga vi a nga vi hi ndlela leyo yo vanhu lavawani va endla swa vona hi xi vona hi nga hlamusela rito acting hi tindlela to hambanahambana hi ririmi ra vadyi vahlampfi va ku is to fake the reality xana ntlawa wa vukati ikatamani wu amukela jim na jekeke eh matirhelo ma hina hi lawa loko munhu a ku tlhamuni kumbe u nge dramini a ni ali mina ni n'wi byela straight ku hoy siku hi xutaku ha ku kombela kumbe siku hi nga na training ha ku kombela ivi loko se a fika u nyikiwa role ku hi kombela u yi tlangela leyi laya ka ka ka ka ka ka ka role leyi a nga ta kha yi tlanga hina hina hi nga ta kota ku vona ku ya munhu loyi wa qualify ku na vanhu lava vo hi ku hi kombela u hi rilela a tsandzeka ku rila. ende leswi a swi na nkoka loko munhu a ri ku act-eni hi ku act-a u ri xisiwana munhu a ku na leswi cincaku andzeni ka yena ku a va xisiwana hi ku act-a u ri ximfumo a ku cinci nchumu act-a ku u kha u haha a ku cinci nchumu se hina loko hi teka munhu hi teka munhu loyi loko a ri ku act-eni let's say a ri xisiwana a feel-a that pain a tlhela a rila a hi kombisa ku. vhesi vo ku a la hi khomi strikara xa straight a wu teka munhu un'wana na un'wana a ni ku na lava vo hi la ku huma ka khamera leswi swi nga wrong and vanhu lava nge le handle va va va langusini ku munhu loyi i muakti kumbe u tsakisa ku la ku huma khamereni munhu wo act loko u tshamile u langutisa xitori u fa u fila na wena u nge le ku voneni ku exi mara this guy u ya helela kwihi loko ku ri xibamu no tshemba leswaku hayi xi bele tindleveni ka madyambu ya siku ra namuntlha a hi burisana na vatlangi va ntlangu wa vukati katamani laha va hlamusela masungulelo ya vona na leswi va nga kota ku swi fikelela eka gondzo ra vunyanyuri mi nga rivali ku ya mahlweni mi hi landzelela eka swiyenge hinkwaswo swa mabulu at mgewj ka twitter mgewj na ka facebook instagram tiktok na kwala ka youtube loko na ku ni nga khesi va ripfumela studios production ku ta va ku ri budula ro ya eku weni kusuka ka mina mtj ri kotse ra muhaxi mi ri yena ni mahlweni mi va na madyambu lamanene